Mae hi wedi dod i'r amlwg fod cwmni dillad Cris yn bwriadu cau ffactri'r ddwy de Gwynedd. Ofnir y bydd 70 o swyddi'n cael eu colli. i ffatri gau a mam yn colli gwaith. Doedd dim bris arni di unrhyw le. Ti'n meddwl bod hi'n oce?
Nacdw, mae angen rhywbeth i wneud ar fam, dydy o ddim yn dda i fi wneud dim byd. Ond mae siŵr gael swydd newydd cyn bo hir. Sam, ti mor blentynnau weithia, dim ond ugian munud yn hŷn na chdi ydw i, ond ti'n gofyn cwestiynau i mi o hyd ac yn disgwyl i mi wybod mwy na chdi. Mae 'na 70 o bobl yn y dre 'ma chwilio am swydd, Sam. Bydd mam yn ok.
Un mis arall dwi angen. Fe fydda wedi ffindio rhywbeth arall erbyn hynny. Ia, dwi'n gwybod. Na, nes i ddim talu mis dwytha chwaith. Oce, oce, dwi'n dallt. Ie, bydd yn rhaid i mi ei ganslo.
Ydy bob dim yn iawn? Fedra i'm fforddio talu am y sianeli ychwanegol ar y teledu. Wel, rwt sydd ar ei hanner nhw beth bynnag. O, Mam, dydy o ddim yn beth mawr. Wel, bois, pres ydy'r broblem. Neu diffyg pres, dylwn i ddeud. Bwliodd yr holl bapurau oedd yn ramlenni a welish i gynharach. Ro'n i'n siŵr y byddai gen i swydd newydd erbyn hyn, ond mae'n rhaid i mi wynebu, efallai na fyddai'n dod o hyd i ddim am dipyn. Ac yn y cyfamser, mae hi'n dynn iawn arnom ni. Mam, dydy mo- ddim ots amdan y sianeli llwyren. P'un a fwy o newidiadau na hynny, bydd yn rhaid i ni wario llai ar bopeth, trydan, nwy, Bwyd? Fydd o ddim yn hawdd, bois, ond does genna i'm ddewis. Sut da ni'n mynd i arbed pres, ta? O, dwi di gwneud rhestr o'r pethau rydym yn gwario pres anyn nhw.
Ond os yw'n posib cael gwrdd ar un o'r rheina? Mi fedrwn di'n dyfu llysiau'n hunan. Syniad da, yr air! Ond mi ran ni'n gwneud hynny tan Gwanwyn nesa. Ond mae yna ffyrdd eraill o arbed pres ar fwyd.

Uwd!
Ych a fi! Dwi'n cofio darllen llyfr am hogan fach oedd yn dod o hyd i lwyth o gronnod yn ei uwd. Bob tro dwi'n gweld llon pwlen o uwd, dwi'n gweld creaduriaid bach llwyd yn gwingo yn y ceir.
Be sy rwan, mam? Yym, wel, mae na un Saron newydd gyrraedd. Sôn am greaduriaid llwyd, afiach!
Mai! Tir dyma! Dydw i ddim eisiau cerdded mwy na sy'n rhaid yn y sodla yma. Rwyt ti wedi tyfu! Ew! Rwyt ti'n edrych yn debyg i mi pan oeddwn i doi di. Ie, yn dal ac yn dena. Mae Sam yn fwy tebyg i deulu ei fam, Stoci. Sami! Sut wyt ti, nghariadau? Enw ci di Sami. Sut ydach chi?
Wonderful, diolch, Karen. A ti? Iawn, diolch. Wel, hidia beth am y job. Mae wastad angen gweithwyr fel ti. Sami! Wyt ti wedi meddwl neu mwy o chwaraeon? Roedd dy dad yn nhîm rygbi A phêl-droed yr ysgol. Well gan Sam ddarllen a wneud ei waith cartra fod i'r hogyn mwyaf clyfar yn y dosbarth. Roedd dy dad yn wych yn yr ysgol hefyd. Tydan ni mor wych rwan. Dwi'n mwynhau cerdded. Oh!
Nid chwaraeon ydy mynd am dro. Mae, cariad, rhaid i mi fynd â chdi allan i siopa am ddillad. Gen i ddillad.
Diolch. Na, na, mae fach. Dillad del gen eisiau ti. Ffrogiau, sgertiau, rhywbeth efo dipyn bach o glits. Dewch, blantos. Mae eich mam angen amser i lanhau'r tŷ.
Roedd pethau'n dod ddrwg i waeth!